Mae'n amser i bori trwy'r papurau ac am ei wneud ar eich rhan chi, Ffion Williams, Emma Walford, Rhodri Williams! Yay! Croeso ato ni, pawb yn iawn, pawb yn barod? Ie, good. Tip top. Hapus, tip top.
Yn ni te. Reit, Ffion, yn ni ddechrau gyda ti. Ie. Be sydd 'da ti i ni? Wel, fi wedi ffindo stori sy'n gweud bod rhywun mas 'na yn Bryden wedi ennill 84 million jackpot ar y Euromillions. Mae fan'na. Alright, ok! Dwi'm yn gwybod be 'di canfod yn dawel, ond... Pwy sy eisiau dod ar wyliau am weddill y coes? Ie! Ond i weld, ie, sneb wedi claimo'r arian 'to. 84 million.
84 million. A mae 'da nhw 180 o ddyddiau i claimo'r ffortiwn, neu byddai'n mynd i elusen arbennig.

Yy, mae'n 'da fi.
Na, na, fydden ni'm yn prynu, na fydden ni'n rhentu pethe felly. Ok. Sdim pwynt prynu nhw, achos mae gormod o food lan wedyn ni. Yym, sut ti'n prynu? Ti 'di prynu un i fi. Ie, s- be' sut ti'n prynu?
O! Dwi'm yn gwbo os o'n i'n prynu dillad, a so ni jyst yn mynd a gwario a... Dillad? Elli ti brynu, elli ti ga'l, elli ti gyflogi un o'r cynllunwyr enwog i neud dillad i ti? Fyswn, dyna fyswn i'n gneud.
A swn i'n mynd ar holidays, a swn i'n prynu car.
Cer i tseco fe. Dwi wedi tsecio tocyn. Reit, Emma, newn ni aros gyda ti nawr. Rhywbeth am acenion. Ie, o' 'na stori fach yn yy Wales on Sunday am acenion, a ma'n debyg bo' pobol yn bo' gennyn nw fwy o ffydd yn yr acen Gymraeg neu bo' nw'n trystio pobol efo'r acen Gymraeg yn fwy na Albanwyr a Gwyddelod, ma' well gynnyn nw yr acen Gymraeg. Yy ma' hwnna'n wir hefyd am bobol o Swydd Efrog, o Yorkshire a Geordies. Pobl ddim yn licio Scousers. Ddim yn trystio'r Scouser. Ond dyw hwnna ddim bob amser wedi bod felly. O'n nhw ddim yn trystio'r acen Gymraeg am... Na, maen nhw'n licio fo. Wel, na i ddeutha ti pwy sy'n deud bod nhw'n trystio'r Cymry. Yr seicolegydd, Doctor Func Buffour. Doctor Func Buffour. A mae hwn yn ôl rhyw arolwg.

Pwy wedd y cynta? Na na na.
Siôn Bailey.
Ma' o dwi ddim isio deud rhyw rhywbeth cas am rywun on' o's rhywun yn gwylio Birmingham yn... Birmingham o fi. Ie cytuno.
Tydi o ddim yn rhywiol iawn... Geordie yn ôl y sôn o'dd yr un mwya rhywiol. O dwi'n licio Geordie a nesh i fynd allan efo rywun o Sunderland unwaith ag o'dd o'n siarad yn neis. Oedd e'n siarad yn neis. Reit te, Rhodri... Why I want. ...newn ni orffen gyda ti nawr, stori 'da ti am yy chwarae. Wel, yy pêl-droed wrth gwrs, a Chelsea'n ennill yr FA Cup, o'dd y Cardydd wthnos nesa yn y play-offs yn erbyn Blackpool. Rhywbeth! Ond ma'r tymor yn dod i ben, dwi'n gwbod bo' Cwpan y Byd 'da ni hefyd, ond y drafodeth mawr yw le ma' chwaraewyr yn symud dros yr haf. A wrth gwrs, y stori fawr a fydd 'i gyda ni drw'r t- haf cyn bo' rywun yn symud Yy Manchester City wrth gwrs yn ariannog na- yy ma- yy lot o arian 'da nhw nawr, isie cael gwared yn yy Adebayor a Stephen Ireland achos bod nhw isie cael gafael yn Fernando Torres a Steven Gerrard.
Ond dwy ma' 'na ffri- Beth am rem? So o'n i'n cysgu pryd Ma' 'na ma' 'na ffrindie 'da fi ma' 'na ffrindie 'da fi sy'n agos i rhai o'r bobl dwi 'di enwi. Reit ok ok sgwt myn. Fydde fe ddim...
Um, mae Steven Gerrard falle yn edrych ar hyn o bryd i wneud rhywbeth bach gwahanol. Dwi'n yn credu fydde cefnogwyr Lerpwl yn, yn, yn troi yn ei erbyn e, achos mae wedi bod yn ffyddlon dros ben i Lerpwl, ond dwi e ddim wedi bod yn hapus y tymor hwn, a dwi'n gweld fe falle yn edrych ar Manchester City, er bod nhw ddim yn y Champions yeah, League. ond yr arian yn unig sy'n... Wel, na, na, ddim yr arian, y sialens. mae wedi gwneud digon arian, dim ots. A dwi'n credu fydde fe'n symud i, i Linden i ymuno â Chelsea. Dwi'n okay. credu fydde fe'n gweld Manchester City fel rhyw fath o brosiect. So, dwi'n gweld Gerard a Torres falle, neu un o'r ddau, yn falle mynd i Manchester City. Hei, Emma, ti'n ôl gyda ni ar ffion, ti'n ôl gyda ni ar ran. Diolch am y tro.